Mähriban ildeşler, Türkmen dünýäsi gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Eziz ildeşler, bu sahypamyzyň myhmany Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň üçünji orta mekdebiniň müdiri, mirasy öwreniji Salihmuhammet Hommadow. Ine, Salih aga, ilki bilen-ä biz sizi şu söhbedimizde hoş gördük. Indi ählimiziň bilşimiz ýaly, Türkmeniň taryhy, türkmeniň mirasy öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Elbetde, bu taryhymyzyň dowamynda ata-babalarymyz, enelerimiz, atalarymyz birnäçe miraslary nesilden-nesile geçirip, biziň günlerimize getirip Ine, şu günler şol miras, şol taryh uly sarpa mynasyp bolup dowam etdirilýär. Ine, bu günki gün Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, ine, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda biziň milliligimize uly sarpa goýulýar, dowam etdirilýär. Ine, ählimiziň bilşimiz ýaly, biziň halkymyzda şeýle bir Ine, üçlükler diýýärler, ýedilikler diýýärler, birnäçe sanlar bilen bagly aýtgylaram bar, rowaýatlaram bar, tymsallaram bar. Ine, söhbedimizi siziň bilen söhbet etsek şolar barada. Halk arasynda-da geçmiş gaty uly, uzak döwri öz içine alýar. Häzir ylym-dilde aýdamyzda-da bäş müň ýyllyk taryh bar diýip agzýar biziň alymlarymyz. Şu döwrüň içinde durmuşa ýakyn. durmuşda gerek, durmuşda ulanan zatlaryny öňe itip, biziň türkmen halkymyz ýaňky sanlara-da ýüz urupdyrlar. Dogry belläp geçdiňiz. Ine, esasam üç, ýedi, dokuz diýilýän sanlary ýa on küsün diýen ýaly sanlary kän ullanýarlar. Ýöne biz şu geçmişe nazar aýlasak, içgin öwrensek, munda beýleki sanlaram kem oturmaýar. Munda birlik sanam, ikilik sanam ýa dördem, şonuň ýaly bäş, alty, her bir san. Ýöne men şu nusgawy edebiýadymyza üns beremde, biziň taryhymyza üns berip içgin öwrenýän we sekizlik sanyňam aýratyn orny bar eken-dä şunda. Şol sekizlik sanlar bilenem aýdylýan kän aýtgylaram bar eken, pelsepelerem bar, rowaýatlaram bar sekizlige degişli. Şonuň bilen birlikde nakyllaram bar eken. Ine, şo sekizlige degişli zatlardan häzir agzasak, ýaňky Dost sekiz, duşman dokuz diýen ýaly, ýa-da Ýedisi ýeser bolsa, sekizinji biri gögünjegiň diýlen ýaly, Jennetiňem sany sekiz diýip geçýär. Ýa-da Ýedi gat zemin, sekiz gat asman diýip geçýär. Ýa-da Ol sekiz mekan gitmezmiş diýlen sözem bar. Ýa-da sekiz sany mertebe diýip. Aýdylan ýerlerem barda ýada nä bigiň şindi bir zat gabat gelýä welin ýüzleý gaýda aýsaň sekiz geçe dokuz teke diýen ýaly şun ýaly sekizlik sanlary ulanýan ýerler juda kän. Biziň tugramyzyňam içinde sekizburçluk Bar. O-da Oguz handan gözbaşyny alyp gaýdýar. Oguz hanyň baýdagynyň ýüzündäki şekil hem sekizburç eken. Taryk Humyda dogry aýdýaňyz. Ine, ýaňky aýdyşyňyz ýaly, sekizburçluk biziň milliligimize giren zatlaryň biri-de. Ine, ýaňky mysal getirsek, bu günki gün ýurdumyzda birnäçe binalar gurlup ulanylmaga berilýär. Owadan-owadan biri-birinden has owadan binalar bar. Şolaňam bezeglerinde öz aýratyn ornuny tapýar bu sert. Teleradioýaýlymlar merkezi-dä şu, şoň binasynda otyrys-da. Iň uly sekizburçlugam şunda bar ahbetin. Ine şu biziň geçmişimizde Belli-belli şahsyýetleriň üstüne galdyrylan aramgähliň hem iç ýüzüne barýaň welin, şonda-da ýokaryk seredeňde nagyşlary tekiz burç bilen gutarýandygyna gözümiz ýetýär. Ýene bir zat, şol türkmende mukaddes saýylýan ýedilikleň içinde bir geçit diýip bir zat bar, içit diýip bir zat bar. Şo içit diýilýäni ähli suw ulgamlary, suw desgalary-da. Biziň Garagum sähramyzda-da elli müňden gowrak guýular bar-da. Şo guýularyňam sany sekiz. Şolar sekiz dürli guýy. Şolaňam şo örme guýy diýleniniňem ganatam sekiz, burçam sekiz. Seredeňde tegelek bolup görülýär. Ýöne şoňa içgin seredýän welin, şo örme guýularam sekiz sany agaçdan ybarat edip peri örümini alypdyrlar. Ýene-de şunuň ýaly sekizlikler Älemiň özi sekiz diýýärler. Biziň şu ýaşaýan topragymyzy biziň Dünýämize garanlarynda şunam sekize bölüp biziň ata-babalarymyz aýdýar. Ine, şo sekiz bölegiň biri biz oturan ýerimizden dikilerik seredýäs, ileri diýmek, günorta diýmek. Şuny birinji diýip alaly, Ataş. Ine, birinjisi ýaňky günorta. Hawa. Günorta biziň halk arasynda ileri diýip ýüzlenilýär. Şuňa ylmy dilde günorta bolsa-da. Ondan Günorta günbatar diýýär. Muňa biz kyblada diýýär. Halk arasynda kybla diýilýär. Bu indi ikinji bölek diýýär. Indi üçünji bölek günbatar. Muňa biziň halk aramyzda muňa aşak diýip aýdýarlar. Aşak. Onuň dördünjisine munuň günba demirgazyk günbatar diýilýär. Oňa ýene halk arasynda näme diýýärler? Daş diýýärler. Şindi bir zadyň ýanyna türkmen halky baranda içi diýibä çepini agzýar. Dowaryň sürsiniň ýanyna barsyn, ulagyň ýanyna barsyn, atyň ýanyna barsyn ýa malyň ýanyna barsyn, öýüň ýanyna barsyn, nirä barsyn, çep tarapyna oň mara içi diýerler. Ýa-da tutar diýerler. Sag tarapyna daşy diýerler. Şo adam kybla duranda, ýagşy niýet edende mydam kybla bakyp durýar-a adamlar. Şonda daş tarapy, sag tarapy diýip ýaňky Demirgazyk günbatarsyn agzýarlar. Indi demirgazygyň özi näme? Demirgazygyň özüne türkmen halky oňa gaýra diýýär. Hawa. Gaýra diýip agzýar-da. Ýaňky halkymyň arasynda gaýra diýilýär. Ol hakyky demirgazyk, dik gaýramyz. Onuň Ýaňky demirgazyk gündogar diýip bar. Gündogar bar. Gündogara-da biziň halkymyzyň arasynda ýokary diýip aýdýar biziň türkmen halkymyz. Sekizinji bölek galdy. Sekizinji bölegem günorta, gündogar. Muňa-da köplenç tutary diýýärler. Çepi diýip aýdýarlar. Ýa-da Bu daýhanlymyz-a oňa bar-a, günorta guşluk tarapam diýäýýä. Günüň gelip guşluga galan ýeri bolansoň, günorta guşluk sagat on töwereginde Türkmenistanda guşluk tarapymyz bolansoň oňa günorta guşlugam diýäýýäler. Ýöne indi bizde yrym ynanç diýibem bir zatlar bar. Muňa erýän adamlar onda ýyldyz hasabynda-da ýaňky zatlar sanýarlar sekizini. Onda Dokuzynjy gününi zeminde, onunjy gününi asmanda diýýär-de, iki sany goşaýýarlar. Guýularam sekize bölünýär diýdik-ä. Şo guýularyňam ýaňky sekizlik sanynda nähilikä diýlen pikir ýüze çykýar-da şunda. Biziň türkmen halkymyz şol çarwadarçylyk bilen meşgul bolupdyr. Şonda-da ýaňky suw desgalary guýular gerek bolupdyr. Elbetde, ol kärguýular däl-de, gaýraky Garagum sähramyzyň guýulary. Şonda Ilkinjisine olar üzek guýy diýýärler. Üzek guýular dört-bäş metrden, käwagt alty metrden suw berýär. Ýöne näme üçin üzek guýy diýýärler oňa? Şol ýaz aýlary suwy özünden daşyna döküp, dolup-daşyp duran sebäpli, o almasy aňsat bolanyň ýa-da Pesirägem bolsa suw alaýmaly bolansoň oňa üzük guý diýýärler. Ýöne käbir ýerlerde şu üzük guý bilen üzük guýyny garýarlaram. Üzük guý diýibem bir zat bar. Ol ýöne ýaňky tekizlige girmeýär. Ol haçanda guýy bilinden ýaňky örüm ýa çöw şu bir zady üzülýär-de gömülip galýar gapdalyndan çäge dolýar-da. Olara üzük guý diýilýär. Ýöne garaýarlar. Indi ikinji guýymyza damla guý diýýär. Damla guýlar Nähili guýular bolýar? Bular damjanyň hasabyndan aşanyň suwy ýygnanýar-a. Damjanyň suwundan ýygnanýanlygy sebäpli muňa damla guýy diýýär. Ýaňky uzak guýularymyz esasy Ahal welaýatynda ýaňky ýa Babar obasynyň ýeňsesinde Yzgant töwereklerinde, goragda kän duşýar. Olar dolup daşýan guýular. Şol şoňa görä-de diýendirler-de, Babarabyň taňra ýok minnetem diýlen söz bar türkmenimiziň halkymyzyň içinde. Aýtgy bar. Şoň üçin olar üzek guýy diýsek, ýaňky damla guýular azajyk gaýrarakda, gäwür seňselerinde gabat gelýär. Bu damla guýy diýilýänler az suwluja, damjaň hasabyndan köpelýän, az-owlak obany ýa-da aglajyk maly ýakmak üçin damla guýular. Onda üçünjisine çyrla guýy diýýär. Bu çyrla guýular hökman kaka gabat edilýär. Kaka gabat edilýär. Bu seslenýär. Şo Düýbüne suwuň gelende çyrlap sesi gelenseň oňa çyrla goý diýýärler. Ony biziň Balkan welaýatymyzda hem ýaňky Öňüz aňry Garagum tarapda bar. Daşoguz welaýatlymyz Zyrla goý diýýän ýerlerem bar oňa. Ol da suw haklarynyň golaýynda enekä golaý ýerde edilýärler. Dördünjisine golajy diýýärler. Golajy guýular bar. Bular bol suwly. Köp suwly guýular bular. Bu suwlar näme edýär? Bular Suwy azajyk ajyragam kakýar. Çuňaltdygyňça ajam berýär. Bu näçe malyň bolsa suwa ýakyp berýär. Bäşinjisine biz örme guý diýýäs. Örme guýular bu ýaňam aýdyp geçdik. Ýaňky sekiz sany ganaty bar, sekiz sany gapyrgasy bar, sekiz sany çüňki bar. Ýöne şeýle serediňde tegelek görünýär. Şol ýaňky ussaň tirsegine görä uzynrak, käýa halatlarda bir metre golaýrak agaçlardan. Gowy edip mäkäm örülen guýulara aýdylýar. Onda indi şo çöwlükli guýular näme? Bu çöwlükli guýy düýbünden hökman suratda çäge ýumrulyp, ýa-da suwuň garşy taşlap durmaz ýaly ýörite çöwlük edilýär. Muňa bulara çöwlükli guýy diýýärler. Çöwlügi hem ýeriň daşynda-da edip bolýar. Onda guýular barada ýörite durup geçemizde zagdarsyz. Ondan daş guýular bar. Daş guýular hem geçen asyryň ýetmişinji ýyllaryndan soň bar, meýdanlarda gowy üns berdiler, arassaçylyk bolýar diýip. Onuň sekizinjisem ýaňky ýyldyz boýy guýular-da. Hawa. Ýyldyz boýy guýular şu ine sekize bölünýär. Kä ýarymda ýöne biziň nusgawy edebiýadymyzda ýene bir guýy gabat gelýär. Oňa gurruk guýy diýilýär. O-da hälki üzük, üzük guýy diýdik-ä. Şonuň bilen bir zat. Onda ýörite läle kakmalar, zatlaram bardyr biziň nusgawy edebiýatymyzda. Ine şu guýularam sekiz bölekden ybarat bolýar. Ine Salyhmuhammet aga Şu ýerde söhbedimizi dowam edýäs. Onýaň siz sözüňiziň başynda birnäçe nakyllaram getirdiňiz. Elbetde bu nakyllar biziň ata-babalarymyz tarapyndan döredilip, bu günki gün dowam etdirilýän. Ýaňy aýdanyňyzda dost sekiz, duşman dokuz diýdiňizde. Indi şoňam bir manysyny aýtsaňyz onnoň Söz ýene söhbedimiz dowam edeli. Ätiýaçly bolmak üçin seň näçe dost näçe kän gazansaň gazanyber ýöne hiç wagt ätiýajy elden berme seni öwselerem dost bolup öwselerem birden zyýanyňa gidäýmesin ýa seni bara dost bolup birazajyk döwsede zyýanyňa gidäýmesin şoň üçin hatyrjem bol mydama ätiýaçly bol sen hemme zatdan seresap bol diýip şol ýatlatmak üçin aýdýarlar. Dogry aýdýaňyz Metalliw Homid aga indi şu biziň gelin gyzlarymyzyň döreden birnäçe el işleri bar ýene türkmen el halylarymyz bar. Şolaňam has gadymylarynda ýaňky sekiz burçluk nagşy duşýar. Indi şular barada-da bir agyz durk geçsek. Owal bilen-ä şol sekiz sanak älem bar. Nusgawy edebýadymyzda duşýardyk, on sekiz müň älem gitmezmiş diýip. Aramgähleriň içine seredýäňmi, nagşy sekizburçly bilen gutarýar diýip. Ondan şondan aldylar diýlen pikirim bar. Sebäbi biziň gyz-gelnimiz köp zady şo hallara-da, keçelere, kilimlere, palatlara salypdyrlar. Şoň elbetde aňyrsynda. Onuň nusgasy bar-da, şoň üçin alypdyrlar diýip düşüneli. Mysaly Hukomeda şu sekizlik san bilen bagly birnäçe mysallary, birnäçe düşündirişleri getirdik. Görýäňiz, siziň sözüňiziň arasynda ýedisi ýeser bolsa, sekizinji göwünjeň bolar. Biri göwünjeň, hawa.
Biri göwünjeň bolar diýdiňiz-dä. Ine, şoň manysy ählimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Hawa, hawa. Bir düşündirip berseňiz. Hawa, Ataş, şeýle bir zat bar. Türkmenler kän ulanýar şony. Ýedisi ýeser bolsa sekizinji göwünjegiň diýýärler. Ýa ýedisi ýeser bolsa biri göwünjegiň. O-da sekizinji bolýar-da, biri göwünjegiň. Şuny näme üçin diýýärler? Şol birinji bilen-ä bir birinde kakabaş ogul bolsa. Indi bu kakabaş ogla, Aý, şuňa hiç kim gyzam bermez. Şuň halaşanam bolmaz. Şuň nämedenem bolmaz diýýärler-ä. Emma halkyň içinde. Ýedi gapyny açyp gör diýýär-de. Şu ýedi gapydan berilmese, sekizinji gapy beriler diýlen gürrüň bar. Ýa-da bir kakybaşy oglanlar ýetginjek wagtlary bir gahrymançylyk edesi gelýär, ýa bir batyrgaýlyk görkezesi gelýär, oba bir bir geň taň zady görkezesi gelýän döwürlerem bolýar-da, pikirlenmeler, oýlar. Ýörüň pylan zady edeliň diýýär, o şoň telekdigini bilselerem edip görkezjek bolýarlar-da. Şu dostlarynyň içinde Hemmesi şoňa garşy dursa-da, biri göwünjeňem çykaýýar-da, Ýör men gitjek, nähili bolýarka göreli. Ýa-da Ýör şol zatdan paý alaly diýip. Ine, esasy şol hiç wagt diýýä, sen diýýä, nobatyň yzyndadyr öýtme diýýär-de. Senden soň hem gelip biri durar diýýär-ä. Şonuň üçin biziň türkmen halkymyz şol Her bir zady iş edende şony kynçylyk öňüňde bar diýip pikir etme diýýärler. Öňüňde kynçylyk ýok diýýär. Şony ýeňip geçmek üçin pikirlenmeli. Diýiber diýýär-de. Şul iş birinji işiň ýerine barmasa, ikinjiň ýerine barar. Ikinjini şowly edibilmeseň, üçünjiň. Ýöne şo sekizinjä çenli hökman suratla. Şo bolansoň, ýedisi ýeser bolsa, sekizinji göwünjeň ýa biri göwünjeň diýlen tymsal halkyň içinde Pelsepe şoň üçin bar. Elbetde Salih Muhammed aga ine şugun kugün biz siziň bilen şeýle bir gowy söhbetler etdikde indi sanlar bilen baglanyşykly sekizlik san bilen bagly birnäçe gowy söhbetler etdik ine bu gün kugün Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwründe biziň taryhymyza Biziň mirasymyza uly sarpa goýulýar. Bulam, elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan gowy işleriniň netijesinde bu günki gün türkmen halkyny bütin dünýäde tanaýarlar. Indi söhbedimiziň ahyrynda siziňem buýsançly gürrüňleriňizi, ýürek buýsançlaryňyzy ildeşlerimize ýetirsek. Biziň mirasymyz barada, geçmişimiz barada, şondaky sekizlik sanlar barada durup geçdik-de, Şu biziň mirasymyzda durup geçmäge zat kän. Şu mirasymyzy dünýä ýaýmakda, şu biziň mirasymyzy öwrenmekde, şuny öwrenip geljek nesillere ylaýyjak öz asyl nusgasyny geçirmekde, şuny dünýä ýurtlary bilen bilelikde şundaky gözellikleri paýlaşmakda alyp barýan uly işleri üçin Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp sag bolsunlary aýdýan. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary belent, işler rowaç bolsun. Salyh Muhammet aga şu beren gowy gürrüňleriňiz üçin sag boluň ine sizem özüňiz ine köp ýyllaň dowamynda çagalara ylym bilim berip şu bilim ulgamynda uly işler alyp barýaňyz şeýle ajaýyp zamanamyzda şu gowy işleriňizde ýenede uly uly üstünlikler arzuw edýäs sag boluň beren gürrüňleriňiz üçinem.